Salam hormatly watandaşlar Zdravstwuyte dorogiý Türkmenistancy Ine görşüňiz ýalak bi sekizinji dekabrda bi çykyş etdi Serdar Syçak şol çykyşyň özi şol duran adamlar eli gandally şolar nämäni görkezdiler şol öňki zalymlyk öňki Diktatura şol indi ýene-de ogly bir ýylyň içinde özüni tutdum diýip, indi hökmürowanlyga geçýän diýdigidir. Ojagaş gyz, ol adamlar, muň dogan-garnaşlarynyň ýanyna kim, a, bulara ýyl kesip, a bolýa kesilen bolsa olary näme üçin görkezýäň sen? A? Sen indi halky gorkuzjak bolýaňmy? Halk gorkardan geçendir. Dur entek, men saňa düşündirerin. Hany sen öz bu dogan-garyndaşlaryň üçin gür sen bir neme et sen? Jogaby ber. Ol ine bi edil on-ýigrimi günlükde seň ol Ahmet diýip ýegeniň bar-a, Mähriň ogly. Edil seň ataň ýaşan jaýynda ýaşaýar ol. Şol Türkmenbaşy köçesinde ol-a sekinji etažda ýaşaýardy seň ataň. Şo taýdanam oň maslygyny çykardylar. A bi seň kakaň bajysam üçünji etažda ýaşaýar. Oglam Ahmet, o-da bir ýarym kontuzny öz başyna bir zat o-da. Otyr sagat gije ikiň ýarynda otyr nä üç sanagam dost ýanynda. Ol elbetde MNB bar o jaýda siz ýaşanyňyz üçin. BMWD bar. A ol bi Çanybil etrapyň uly leýtenanty Perhat diýlen oglan gelip sizden oglanlar näme işleýäňiz gije bu wagt indi bi Ol-a bir öz işini ýerine ýetiren adam boljak bol. Öllür ýalak ýençdiňiz. Öllür ýalak ýençdiňiz, dört urg esasam sen urduň Ahmet. Hä? Bi trawmatologiýaň reanimasiýasynda bir hepde boldumy, bolmadymy öldi şol oglan. Oň ölümine Serdar Syçak on bäş sutka nä bi neme oturdy. Üç sanak muň dosty. Emma welin bi Ahmediň azaryna-da däl. Hiç kim hiç zat diýen-ä oňa. Indi, on dokuzynjy ýylyň ahyrragyna ýigriminji ýyllarda bu bir prokuroram urdy. Hol bäşaýakdaky bi nohurlaň restorany bardyr. Ana, şo taýda şol ýaňky Döwlet hot-dog diýilýän Nyýazow etrabyň prokuroryny urdy. Gençdi. Soradyňyzmy? Men indi ulusundan soramaly bolýan, haramdag, senden soralýa. Sendenem, senem ýöne adam däl şo wagt. Hä, näme etdiňiz Ahmede? Häzir bir poliseýska bir zat diýseň tutup alyp gidýärler. Bir ýöne Garybewiň adamsy bolsa. Bir ýerde işläp ýören muny bolsa. A siz muny näme etdiňiz? Indi şol sekizinji sentýabrda Botansatdaky şol Botansat diýilýän bir restoran bar Guga Halopyň. Şo taýda adam öldürildi. Şol habaryň üstüne ýene-de bize gelen çeşmelemizden gelen habar bar. O taýda esasy bi bu zatlara goşulan ine bi il içinde oňa şeýtan diýýärlermi, dýabol diýýärlermi, hajy hažžyk bar-a. Seň eliň gan-a şo taýda. Goltugyňa çenli. Hü? Sen oňaryň oňala işleri bir maşgala oturan bolsa stol başynda şol bir är aýal oturanam bolsa ýa bir iki sanak bir oglan bilen gyz bir söýüşip oturan bolsa şol maşgalaň elinden tutup ýör şo taýda seni bir emelläýin diýip şol erbet sözleri ulanyp sen şony diýmän oňarýaň. Eger-de şo tadaky erkek kişi şu zatlar näme üçin edilýär diýip, näme bundanam gürrüň bormy ýa-da seň bilen namys üstüne siz ony öldürýäňiz. Şu ýagdaýam edil şoňalak bolmaly. Emma hiç kim hiç zada jogap bermedi o taýda. Hä? Adam öldürli şo taýda ofisiant bilen şol botansadyň başlygyny basdyňyz. Gugu Holop. Ha? Senem bar-a şo taýda. Serdar syçak, sen özüň o zatlara goşulmadyňmy, bihabar-a däl sen. Ha? Ine sekizinji sentýarda bolan zat. Sen özüň gelip şol etrabyň başlygyna bir sagadyň içinde şo taýdaky restorany ýumrup aýryň-da ýolka ekiň diýip tabşyran özüň dälmi? Näme üçin yzyny yzarlamadyň? Näme üçin bular ýok o taýda eli gandally şolaryň içinde? Ha? Näme üçin olar görünenak? Azmy? Hä? Ýa görünenak-my? A men saňa häzir ýene-de aýdyp bereýin. Eger-de ýurduň içinde adalat ýok bolsa, şuňalak bolýandyr, şol ýurt başyna gelen zalymlar özüňki bitsin, iliňki ýitsin diýip ýaşaýan bolsa, Hajy Hažžyk ýalak adamlar çykýar. Özem bäşmi ýedi ýyl bäri o belogorýaçka bolup. Arakdan-a doýanak, onnoň arasyna-da beýleki garaň nemesini, bi ýananyny ulanýa-da bar-a, ol ýatanagam. Ol doýýa, doýýa-da arakdan, ýöne onnoň öz dostlaryny urup başlaýar. Şolaryň hemmesine aýlanýa ol, aýlanýa-da, Hany geliň, men size pully etdim, adam etdim. Hany, meň üçin janyňyzy beriň-dä diýip, şeýtirip aýlanyp ýören bir ýarym ýybanut ol. Şoňňalak adam bi. Olaň totowy telefonlaryny alyp bian oglanlar görýärler da şo taýda şol otuz otuz bäş mi kyrk sanak telefon şol nirede barýan bolsa baran ýerine oň maşynyndaky telefonlar kimiňki öz dostlarynyňky bularam urýa ölirin da özüňizi meň üçin diýip Ine edip ýören işi, aý seň ejeňi näme edeýin men se, diňe iki sanygyna zat diýenok. Bira Maksim diýýär, o Maksat diýlen deştli oglan. Biram ýaňky bi Guwanç gadaý. Şolaram, şolaram ondan gowy doýansoň bar-a, şu elindäki aragyny alyp serpýär ýüzlerine. Bularam binamys. Aý he, doýupdyr öýdýän, doňupdyr diýen bolup, şol serpilen aragy ýalap otyrsyňyz. Binamyslar. Hä? Utanaňzakmy? Bäş manat pul üçin götüňizi bermäge taýýar siz. Hä? Ýende barmyň bir şepesiniň biri? Bu nämede işleýärdi ol? Milli howpsuzlyk ministrligiň ýaňky transportny adyýarlar, dört kul, dört kul kirpi diýýärler ony. Şol gadagan edilen zatlary aýlamaga goşulany üçin, ol basylmaly halyna hajyk-hajyk şoňa goşulýar-da, ony alýar-da Türkiýäň ýaňky bi bi wekilhanasynda ataşe edip goýýar. Indi bu bir özbaşyna ullakan adam ol Ukaş dagy bilen gezen bolup ýör. O-da Ukaşam şol hamala şol nememişin, Ärdoganyň ýegenimişin. Şoň töwereklerine aýlanyp, şol Türkiýedaky gezip ýören adamlar nirde näme hereket edýän bolsa, şolar bilen aladasy şol, ataşe diýilýän adam. Hana suratyna seret, şo sada Guga Holopam bar, Maksat Žopa-da bar, hawa, Şamy Şymyram bar, Ukaşam bar. Ine, şoň ýanynda gezip ýören adam, Hajy Hažžygyňam ine dostunyň biri şu. O däliräp Hajy Hažžyk arasynda bar-a, gelýä-de şol bir jaýyň ýanyna durýa-da, şol pažarnikleri çagyrýa, ondan ýaňky polisiýany çagyrýa, A şol etrapyň ýolbaşçyny çagyrýar-da, Ine, şu, şu on iki etaž jaýyň dördünji etažynda požar bar, dawaý, söndüriň, görkeziň, nähili işleýäniňizi görkeziň diýip, indi ol hökümediň içinde öz başyna bir däldiräniň biri. Ine, edilýän iş. Ine ýurduň içinde bolup ýören zat. Şu eden etdilik ýöne ýerden gelmeýärä bi. Edil şu saýlaw bolmaka bi haramdagyň ogly Serdar syçak şol prezident saýlawyna gelmäkä şol iki aý öňýanynda bi hajy hajyň özi ýalak bir ýarym ýebanut ogly bar oň. Begenç diýip. Politintitutda okap ýörün-ä ol Alýada ýaňky şol ýerden şol bi postroýeniýadaky öz dekanynyň döşüni depip ýüzüne tüýkürýär. Indi bi Hajy Hažžyk, Şammy Şymyr dagy bular kiçiräkkä Serdar Syçagy neme edýärdiler-dä birazjyk göwnüýetmezlik edip. Hawa, muny bir götüne depip bar-a bir diliň peltek diýip gün bermediler muňa. Ana yzýandanam onnoň bu indi gelmeli-ä bi. Ondan gorkusyna oglunam alýa-da gaçýa Hajy Hajyk nämä, bi Birleşen Arap Emirliklerine. Yzýandan Maksim bilen Guwanç gadaýym gidýä. Onnoň alty-ýedi aý geçensoň şol öz haramdagyň şol aý geliber hiç zat bolmaz diýensoň onnoň geldi bu bärik. A bärik gelip ýene-de bolup ýören zatlaram ine adamlary gyryna salyp ýören. Han näme muňa bir çäre göreňizakla siz? Hä? Serdar syçak. Adam öldürip ýörler görýäňmi-o? O seň ol korrupsiýaňam däl, ýa bil satanam däl. Hany olara çäre görjekkämi? Hü? Indi Hajy Hajyk saňa-da bir aýdaýyn, sen hondan märt bolup ýörsüň-dä, Batyr, sen şeýle boýowoýmy? Hä? Seň Moskwada bolşuňy aýdyp bereýinmi? Biziň hem ýerde adamlarymyz bar. A barypsyňda Ukraina diýilýän otelde şo taýda bolýaň sen, hä, jalaýlyk eden bolup. Yz ýananam o taranmamy näme? Lamaraý diýilýän. Otag barýaňda bulaň ofisiantlaryna menejlerine naýyžat eden bolup ýörsiň. Siz meni tanýaňyzmy? Men bi Türkmenistanyň prezidentiň ýegeni diýip, çüýşeleri bakalary döwüşdiren bolup hondan märsi bolup ýördiň we ondan näme üçin gaçdyň? Hum? Ertesi gün irdenem bara birinji reýs bilen jyrdyň. Ha? Syçak. Hä? Sen şu arakdan doýaňda-da bar-a, şol ýaşkaň institutda zatda kim seni uran bolsa, götüňe depen bolsa, şo-şolary gözlän bolup ýörsüň. Bu wagt hökmürowanlyga daýanýaň sen, puluňa, haloplygyňa daýanýaň. A sen özüň gutaran zyrrytdun-a sen. Hä? A sen är ýigit bolýan bolsaň şo taýda ýendi üç dört gün gezmeli ekeniňdä senem. Hä näme jyrdyň. Ejize ganym. Mrraz. Hajy Hajyk, o sen Şamy Şymyr bilen Gugy Halop bilen bi Katardaky çempionat miriň bi finalyny oýnuna giçekmişiň. Aýyň on sekizinde nireden gitjek? Dubaýyň üstündenmi? Şamy Şymyryň ol Burç Halifadaky apartamentini görüp, ýa beýt Türkiýäň üstündenmi? Şol bukuja nemäňiz bar-a, oteliňiz, Kempinski diýip, şo taýdan gitjekmi? Indi bulaň ýene-de bar bir nemesi, bi şu nemäň Hajy Hajyň ýene-de bir dosty bar. Röwşen Hakol Gozžyl uprawleniýäň başlygy bar Atajan Hanow diýip, şoň kabinetine baryp urýar, sen meň jaý meselämi çözmediň diýip. A ýaňkam bir ýaşuly adamdyr-da, elbetde, nähili hem bolsa. Indi muňa bir çäre görjek, ýazjak-pozjak bolýabyn. Hajy Kaşyk, sen gelip oňa näme diýdiň, hä? Agzyňa bererin diýmediňmi? Hä? Şumy döwlet? Haramdag! Serdar Çyçak, Şu indi aladamyz halkymyz bor diýip şümi siziň edýäniňiz? Bular kim bu niräň adamlary bu ogry jümri galtaman adam öldürip ýören bular niräň adamsy? Hä? Näme etdiňiz sen? Ahyram aldyňyz-da Atajan hanymy, bir iş gozgap, ony basyp goýberdiňiz. Bolýamy şol? Gugy Holop, senem kän ýerde görünýäň. Gaty kän ýerde görünýäň, özüňem kän gürlýäň. Hondan bärsi bolan bolup. Däne balagyňa sygaňak. Men saňa ýönerden Holop diýemag-a. Sen Şamyň Holopy. Dogry dämi? Onnoňam muň bilen dostran bolup, ol Dowletowaň Şeker diýilýän gyzyna öýlendiň. Bajy bolduň Şammy-şummary bilen. Hümm? Indem hondan märsem bar-a şol syçan balaňa sygman ýörsüň. Bolup ýörsüň näme-ow seň? Entäk sen hakda bir aýratynam bir gürrüň etjek men. Seň dabaraň dag aşýar, kelläňem üýtgäpdir. Sen şu görýän zatlaň, baýlygyň, hökmürowanlygyň nireden geldi? Hä? Şol alty-ýedi ýaşly oglankaň ejeň bilen marat jygyllykda adeýal satyp ýörkäň gazandyňmy o puly? Hä? Şoň üçin tanýarlarmy seni? Hum? Inhä siziň bolup ýörsüňiz. Haramdag, Serdar syçak, inä siziň tohum tijiňiz. Millet, serediň şulara. Indi Serdar syçaga-da ýene-de birini aýdyp bereýin men. Serdar syçak, o seň Kemal tentek diýibem ýende bir ýegeniň bar seň. Hum? Oňa Kemal plasmas kelledi diýerler. Oň gapdalyna indi Selim pişşe diýip biri bar. Bular na gelýäler-de bar-a, bir şol temmäkimi, çilim biznesini edip ýören adamyň ogluny öldürýärler, genjeýärler. Habaryň ýokmy? Hä? Öldürýärler, genjeýärler, zordan diri galdy şol oglan. Oň kakasynam aldyňyz-da bar-a, ol beýleki derman aýlaýar diýen bolup, muny türmä basyp goýberdiňiz. Serdar Saçak bolýamy şu? Hä? Ondaňam Kemal tentek diýilýän bir düzüwli adam däl-ä, o boýa kiçijik. Özem bar-a şuňa bar-a bir peselip, bar edilýän işi byrap köpçüligiň içine gyzlary zorlaýar. Ondaňam toýda gelýärde şol aýdym aýdyp ýören bagşyň şu ýüz dollarlyk banknota tüýkürip maňlaýyny ýelmäp Plan aýdym aýdyp ber diýip doýansoňam bara elinden mikrofon alyp özi aýdym aýdyp ýören adam. Bolýamy şo zatlar. Hä? Sen eger şoňa çäre görjek bolsaň, şu wagt indi ol çwitnoý metallar üçinem iş bilen meşgurlanýaň-a sen. Ine, serediber şol. Ine, seň töweregiň şol, syçak. Hä? Ine, seň ýegenleň şular. Indi bu serdar syçagyň buň ýene-de bir ýegeni bar bi neme Şammy Şymyr. O-da ozal bir at gazanan, hondan bärsi bispredelçik bolup. Indi biznes bilen eş esasy. Ýöne bärde-de bar-a bikanunçylyk kän-ä. Ol otuzynjy mikroýonda bir özüniň nemesi bar, bir willajygy bar. Onuň islän ministrine näme işi düşse öýüne çagyrýa, aýyba çaý berenim bolýa. Nahar beren bolýar-da, Şu pylany geler onuň işini bitirgin diýip tabşyrýar. Şammy Şymyr. Şammy Şymyr döwlediň ýolbaşçylaryny, pudak ýolbaşçylaryny özüne kabinetine çagyran ýalak iş buýurýar. Ondan kiçisi, ondan ulusy bar-a Hajykaşyk. Ol-a ýöne wise-premýerlerem bolsa arkaýyn çagyryp, plan, plan işi bitir diýip, şeýtdirip talap edip dur. Ine, Şammy-Şymyram, Hajykaşygam bu sen, senmi bärde ýolbaşçy diýip özüňe döşüňe kakyp ýören? Ýa bularmy? Hä? Ýurduň eýesi kim bärde? Ýurdy dolandyrýan kim? Prezident kim? Sen-ä däl. Entek kakaň araňyza düşüner ýalak däl-ä. Dogry dämi? Ine, indi şol Şamy Şymyr diýilýän häzir bar-a, bi onda-munda bi aýlanyp ýörün-ä, gazanan pullaryny ilk-ä-ä onda-da hökmürowanlyk bar-a. O-da bir özüni indi prezident bolmajagyna-a gözi ýetdi bular. Seni kiçiräkkäň götüňe depip ýördüler bular. Biram diliň peltegräkdi seň. Saňa at dakyp ýördüler. Sen şoň üçin bulary häzir gaty bir edil gujaklap öpüp ýöreňok. Ýöne bular ýegenleň, kakaň bar öňde. Düşnüklimi? Ýöne sen indi maňa düşündir. Näme üçin şul adamlar hökmürowanlyga topulýarlar? Ine Şamy Şymyr bar-a bi Türkiýede bir bir atly wor bolupdyr, opahyr bolupdyr. Şoňa bäş million dollar hödürläpdir. Şol menem wor edip şol hasaba sal diýip. Ol bitmedi ol işi. Ýöne indi täzelikde ýene-de bolan işi aýdaýyn, siz bilýänem dälsiňiz. Ol Birleşen Arap Emirligiň bar-a Burç Halifa diýlen binasynynyň iň ýokarky etažlarynyň birinde ine şammy şymyr şo taýda bäş million dollara apartament satyn aldy. O pullar nireden bular? Hä? Nireden gelýär bular eger bu sen halky görýäňmi o musorda aýlanyp ýören halky hä bu garyp milleti görýäňmi ýurdyň içinden bäş manat pul diýip çykdylar olar bulaň borçuny görýäňmi hany adalat O bize wara beýtirip eli zynjyrly bir maşgalany bir edipmişin diýen bolup gözboýagçylyk etjek bolma bärde. Millet samsyk däl kimiň kimdigini tanýarlar. Hä? Iliň gözünden çöp gözleýäň sen. Emma özüň daş töweriň bok seň. Daş töwen seň kakaňa çeni şoňalaga. Şubadan dälliräp ýör indi. Maşyn minen bolup bara ol kim şol howpsuzlyk remeni dakynmadyk dakynmadyk bolsa oňa bara bi gaýaýdana şon nemedigine tutuň diýip. O görgülinem tutýar-da, sen iliň remeni bilen näme işiň bar? Haramdag. Galan işiňi gutardyňmy sen? Hä, üç ýyla basypdyrlar bir oglany. Bir topar şony talap edipsiň sen, talap etmeseň basylmaýar-a ony. Üç ýyllap remen ýok diýip, näme bahana tapylýar şol adamda? Hä? Bolýarmy şol? Şu edip ýören zatlaryňyz siziň. Indi maşynynam goýtda sen şäheriň içinde motosiklde sürmek gadagan diýlen karar baral sizde. O kakaň näme ýygy ma bi lulkoly ýygy motosiklini minip ol elinde-de bar nebene uly belligi minen bolup kaskaly aýlanyp ýör. Ine guduzlan düşünýäňmi? Guduzlan siz. Hökmürowanlygyň derdinden sizni içiňize syganak siziň. Ine edilip ýören iş. Indi özüňe degişli ýegenler, göni ýegenleňem aýdaýyn. Seň ejeň iki sany aýal dogany bar. Dogrumy? Biri Nemede, Bagyra iki sanak ogly bar. Ejeň aýal doganyň çagalary. Bagtyýar diýýär, Nurik diýýär. Beýlekilerem olara çerreler diýýärler. A beýlekisem Gökçä çykdy. Onuňam iki ogly bardy. Azat bilen Ataş. Olara Folar diýýärler, Fo. Indi Ataş-a geçen ýyl kowidden aýryldy. Näçe seň kakaň ýerilip, hawa, ýokmuşyn kowid diýse-de, ahyry kowidden aýryldy. Hawa. Indi bu çerelerden bara ol Nurygym Bagtyýarymy o daşary ýurt ministrligiň bara adamsyny urdy gapdalynda ýygndy bir sany adamy. Näme çäre gördüň syçak? Hä? On bäş sutka basdyň. On bäş sutka oturyp çykdy. Häzir ýöne bir postawoý poliseýska bir zat diýseň, Hä? Hökümediň işgärine, özem bar-a, pagonly adama bir zat diýdiň diýip, siz näçe ýyla basarsyňyz? Oňa bar-a, ekstremist diýersiňiz, ýende jübüsinde bomba bardy diýip, ony bar-a, çykmaz ýaly owadan depeden çykarýaňyz-a. A beý, on bäş sutka oturyp çykdy. Hä? Ahmet aňyrda birini öldürýä özem pagonyny on bäş sutka oturyp çykýa ýanyndakylar Ahmede zat diýlenok a seň öz ýegeniň ine on bäş sutka oturyp çykdy edýän işlerem şol derman aýlap ýörler garasyny Düşnüklimi? Onnoňam kidad edip ýörler, hol welaýatlardan bir topar bi kim bi häkim boljakmyşyn ýa ýende bir pudakda işlejek, aý nä meň daýym prezident, häzir nä şol prezident bomy senden? Hä, oýnatgy, syçak. Hum, olar şeýtirip pul alyp ýörler. Iki zat edip ýörler. Esasy edýän işlerem şol derman aýlap ýörler satyp. Özlerem guturan narkoman. Azadyňam narkoman seň. O folurdan. Azadyňam narkoman. Özem narkotigi göni şol Milli howpsuzlyk ministrligiň şol konfiskasiýa eden dermanyndan alýar. Bolýamy şo zatlar? Garagyň gapykmy? Hä? Sen şeýtdirip gözboýagçylyk eden bolup ýörsüň. Olary basdyk tutduk. Sen adalatly diýjek bolýaňmy? Bu giden halky şunça ýyllap muň ganyny içip, sizinle şeýtirip oýnaryn öýdýäňmi? Özem sizde derek ýoga, Kakaň edýän oýunam şody, senem indi gaýta alýanyň şol. Sebäbi sizde üşük ýok, hakyl ýok, bilim ýok sizde. Zehin ýok sizde. Siz şu biriniň gaýta alanyny gaýta alap adam boljak bolýaňyz. Indi pagon dakynyp ýörenlere-de bir ýüzleneýin. Ençeme ýyllap siz şuň öňünde şeýtirip gezip ýörsüňiz. Hawa, öz janyňyzy bermäge taýar siz şular üçin. Şular şoňalak adammy? Şu hökümetmi şu, döwletmi şu? Hä? Hä? Adylmy şu? Siz şuň üçin janyňyzy berjekmi? Ýok. Sebäbi sizem şolar ýalak. Hemmäňiz däl, içiňizde kän ýigitler, entäk özüni zaýalamadyk, elini gana bulamadyklar bar. Emma siz welin şol galyň halka degilse-de bize degilmez diýip gezip ýören-ä siz. Dogry dälmi? Hana uçaskowoýy öldürdiler Perhady. Ha? Bu haramdagyň özi öz jan penasyny atdy iki müň on sekizinji ýylda ol ak daş aýakly ýigidi. Ha? Bilmez öýdýä ol. Ol ak daş aýak bilerda näme bolany Türkmenistan bilmezmi? Ol adam öldürip ýör-ä özi. Başga eden zatlaryny hem aýdarys. Indi biz sizem pagonyňyza daýanyp, indi biz şulaň ýanyna ýolbaşçy diýip size zat diýilmez öýdýäňmi? Birinjiden-ä bi prokuroram urdy, Ahmet. Ine siz prokuror diýip ýörsiňiz, bi adalat bi ministrligi, bi onuň prokuror diýýä, MWD, KGB, prokuratura, siziň hemmäňiz pagon dakynşyp, Aý, bize zat diýmez-ä. Degýär-ä. Ine, owdan depä dykyp ýör sizi. Bi Mülükowy basanda, MWD ministrini. Hawa, Nobatow gitdi, Çary goşa gitdi. Şonda indi iň bärkisi şol owdan depäň başlygy. Olar MWD-ä degişli adam-a. Size ynam ýok. Şony aýyrdylar. MWD-niň işgärini bäş-alty aýlap menbeden goýdular. Şo taýda ýolbaşçy edip. Onuň size ynam bolmasa, islän wagtam öldürip ýören bolsalar. Siz nämä guwanyp, nämä daýanýaňyz? Hä? Näme gelejek görjek bolýaňyz siz? Siziň bir toparyňyz bar-a, şol ýüz adam gel-le, olaň ganyna eliňizi buladyňyz. Aždar bilen Ahmet möjegiň ganyna eliňizi buladyňyz. Şolar nä namys üçin galan ýigitler bilýäňiz-ä siz. Hümm? Ol gelen maýormy, kimmi? Ejesiniň elinden telefon alyp, Aždara diýýär, gel seň ejeň bilen aýalyň şu taýda et, pylan zat etjek diýip gürleýär. Ol döşüni şu oka tutduranda namys üçin et-dä. Utanaň zapmy, namys üçin janyny berip bilýän ýigitleri gyryp ýörsüňiz. Bu ýurdy näme etjek bolýaňyz siz? Hä? Olar özüni ýöne aldyrtmadylar-a. Indi bu zatlar geçdi welin, on bäş ýyldan soň Aždaryň Hamza diýlen ogly näme üçin her hepdede gelip size atçot bermeli, hä, trenirowka gidýändigini, hä, nirde göreşendigini? Näme üçin şony şol etmeli? Özem, işem bereňzak, ol diňe o maşgala däl, tohumyna, aždaryňam tohumyna, bi Ahmet möjegiňem tohumyna gün ýok siziň derdiňizden. Siziň derdiňizden. Siz näme üçin bulary beýtdirip ýörsüňiz? Sebäbi siz gorkýaňyz. Syçýaňyz, millet ahyry galjana gözüňiz ýetip dur-a. Näme hakyňyz bar beýtirip ýörmäne on bäş ýyllap? O nähili düzgün bolýa? Hä? Nämäň esasyna beýtirip ýörsüňiz? Bir köşüli oglan itini gezdirip ýör, hol Bekrewode, ýokarda, o gonamçylykda şo taýda nomerli şol nemeler barmy, nämemi? Gurulan gapdalyndan geçipdir, ony iki günläp saklapsyňyz. Näme üçin edýäňiz şony? Hä? Sebäbi syçýaňyz. Gorkýaňyz. Milletden gorkýaňyz. Milletiň tarapynda bolmasaňyz men size diýýän. Pagon dakynyp ýörenler. Halkyň tarapyna geçmeseňiz şol Garyp, özüni oňarmaýan milletiň gününi gören awusyny, gören derdini siziň çagalygyňyza görkezerler, habaryňyz barmy? Millet galansoň ondan bol saklamak kyn-a ony. Siz halk tarapyna geçmeseňiz, halkyň tarapynda bolmasaňyz, onda siziň eden emeliňiz özüňize garşy ýörär ol. Düşnüklimi? Haramdag sen indi çülleda ýaşaňak sen. Hä? Sen indi Perwamaýda özüňe willa salnypsyň. Ol Lebapda we dagy näme tupan turup jaýlary ýykylyp ýumurlan jaýlarda şindem ýaşap ýörenkäň. Sen indi o taýda iki köşk, oň ikisem ýaňky syçagyňa goýduň. Hä? Ýagtygyňa goýduňmy? Özüňe-de aýratyn bir willamy köşk salypsyň perwamaýdan. Ýene-de birinem manyşdan saldyryp ýörsüň. Guduzlan, haramdag, serdar syçak, siziň edýän işiňiz, siz ataly-ogul bolup, şu wagt ajala el bulýaňyz siz. halky çuwna salyp siziň edýän işiňiz hakyky ajala el bulamak ýa halkyň hakyny goraň ýogsada iru giç millet galmaly bor oň gitjek ýeri ýoga näme etsin ol sebäbi halkyň haky bar.